Dünýäniň iň yssy ýerlerinden biri bolan ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Ölüm jülgesinde daşlar adatdan daşary görnüşde hereket edýär. Hawa, ýalňyş eşitmediňiz, adaty daşlar syrly şekilde hereket edýärler. Bu daşlar arkalarynda uzyn yzlar goýup, birnäçe metrden ýüzlerçe metr aralygynda hereket edýärler, käbirleri göni, käbirleri bolsa Hereket ugrun üýtgedip, arkasyny dürli yzlar goýup, hereket edýär. Daşlar her hili unlukda bolup, käbiriniň agyrlygy üç ýüz kila töwereginde, käbirleri bolsa, birnäçe santimetr. Siz aýdyp bilersiňiz, bu daşlar nädip hereket eder diýip. Hatda üç ýüz kila agyrlygyndaky bu daşy hereket etdirmek üçin bäş adamyň güýji bilen boljak zat däl. Öňler adamlar bu daşlar syrly güýç tarapyndan hereket edýänine ynanypdyrlar, käbirleri bolsa ufolar tarapyndan hereket edýänine. Üstesine-de bu daşy ogurlan adamlar hem bolupdyr. Ýöne bu daşy ogurlan adamlar bir zady bilmeýärdiler. Daşlary bolan ýerinden alyp başga ýere äkitseň, adaty daşdan tapawudy bolmajagyny. Hawa, arada syrly güýç bolsa, aklyňa her hili zatlar geler elbetde. Bu geolki hadysaň jogabyny ýirinji asyryň başlandan bäri alymlar gözleýärler. Elektromagnitizmiň tapylmagy bilen bir çaklama peýda boldy. Daşlar magnit meýdanynyň täsirnrine görä hereket edýärdi. Ýöne bu çaklama barada hiç zat doly we dogry düşündirilmedi. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda geologlar Jim Makkalister we Alan Egnýu daşlaryň ýerleşen ýerini kartalaşdyrdylar we yzanyny bellediler. Dowamynda Milli seýilgäh hyzmatlary jikme-jik gözleg geçirip, Life žurnalynda şo ýeriň suratlaryny paýlaşdylar. Alymlar bu hadysa güýçli şemal arkaly bolýandygyny çakladylar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda Jorj Stenli atly bir başga geolog makala çarp edip, öz pikirini orta atýar, Daşlaryň gaty agyrdygyny we ýerli şemalyň bu daşlary ýerinden hereket etdirip bilmejegini aýtýar. Jorj Stenlä görä, gury köl ýatagynyň möwsümleýin suw basmagy bilen suwuň üstünde buz gaby emele gelýär we bu hadysa daşlaryň hereket etmesine sebäp bolýar. Mundan başga-da bu hadysa hakynda dürli alymlar her hili düşündiriş beýan etdiler. Ýöne bu beýanlar bu hadysany düşündirmek üçin manyly bolmaýar. Bob Şarp we Dwight Kerri bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda daşlaryň hereketini yzarlamak üçin yzlary täze bolan otuz sany daşy belläp, her birine at goýup, gözegçilige başlaýarlar. Gözlegde iň uly Karen atly daş üç ýüz elli kilo agyrlygynda bolýar. Bu gözleg ýedi ýyllap dowam edýär we alymlar geçiren gözleginde iki tapawutly teoriýa orta çykarýar. Möwsümleýin ýagan ýagyşdan emele gelen palçyk şemalyň kömegi bilen daşlaryň hereket etmesine sebäp bolýar. Bir beýleki teoriýa bolsa daşlaryň hereket etmesine Gyş aýlarynda buz gabynyň döremesi bilen hem-de güýçli şemal arkaly daşlar ýerinden hereket edip biler diýýärler. Bu netijäni barlamak üçin ýarym kile agyrlygyndaky gaýanyň daş töweregini ýarym metr aralygynda agyl edýärler. Eger-de daşyň duran ýerinde buz gaby emele gelse, onda agyl daşlaryň hereketini azaltmaly ýa-da hereket ugruny üýtgetmeli. Ýöne bularyň hiç biri bolmaýar. Gözlegiň ilkinji gyş aýynda daş hiç hili sürtülmesiz agylyň ýanyndan geçip sekiz metr öňe tarap hereket edýär. Dowamynda alymlar bu agylyň içine biraz ulurak iki sany daş goýýarlar. Olaryň biri bäş ýyldan soň ilkinji daşyň hereket eden tarapyna süýşýär, beýlekisi bolsa gözleg dowamynda hiç hili hereket etmeýär. Ýedi ýyllyk gözlegde otuz sany daşdan diňe iki sanysy ýerinden hiç hereket etmeýär. Meselem, daşlaryň iň ulularyndan biri üç ýüz on sekiz kilo agyrlygyndaky daş hiç gymyldamaýar. Emma onuň arkasynda öňden galan ýüz ýetmiş metrlik yzy bardy. Daşlaryň galanlary tapawutly ýyllar arasynda hereket edýärler. Şeýle hem daşlaryň iň kiçisi iň uzyn aralykda hereket edýär. Doly geçen aralygy iki ýüz altmyş metr bolýar. Ýöne bu hadysanyň syry bu gözlegler bilen tapylmaýar we beýle gözlegler dowam edilýär. Bu geologik hadysany ýene üýtgeşik etýän zat daşlaryň hereket ediş wagtyny hiç kim görmändir. Elbetde ýedi ýyllyk gözlegi geçiren alymlaram, şo taýda işleýän işgärlerem görmeýärler. Dogsan ýyllyk meseläni çözmek maksady bilen iki müň on birinji ýylda daşlaryň hereketini barlamak üçin alymlar daşlaryň içine GPS goýjak bolýarlar. Ýöne milli seýilgäh işgärleri bu daşlary ulanmasyna rugsat bermeýärler. Alymlar bu daşlara meňzeş gaýalary getirip, içine GPS goýup, gözlege başlaýarlar. Gözlegde on bäş sany daş ulanylýar we şemalyň tizini ölçemek üçin howa stansiýasy gurulýar. Alymlar bu gözlegiň bäş-on ýyl arasynda dowam etjegine ynanýarlar we bu hadysany ýakyndan görüp bileris diýip hem pikir etmeýärler. Ýöne alymlaryň bagtyna gözleg başlandan iki ýyl soň dogry wagtda Ölüm jülgesindäki köle gelýärler we kölüň üstünde ýedi santimetr galynlygynda suw bilen gaply bolanyny görýärler. Bir salymdan soň daşlaryň hereketini syn edýärler. Edilen gözlegde alymlar iki müň on dördünji ýylda daşlaryň syrly hereketine näme sebäp bolýandygyny çözdüler. Daşlaryň hereket etmesi üçin birnäçe hadysa birbada bolmaly. Ölüm jülgesi dünýäniň iň yssy hem-de gury ýerlerinden biri. Ilki bilen bärde ýagyş ýagmaly. Ýagan ýagyşdan kölde ýalpak gatlagy döreýär. Soň gyş aýlarynda suw gurap ýok bolmazdan ozal howanyň temperaturasy birbada peselmeli. Eger bu zatlaryň hemmesi bolsa, onda suw bir gijede doňýar we irden buzlar inçe buz gatlagyna bölünýär. Güýçli şemal inçe buzlary daşlara tarap iteklär. Buzlar Ýelken ýaly daşlaryň çygly we palçykly ýeriň üstünde ýuwaş-ýuwaş gymyldamasyna sebäp bolýar. Şemalyň ugrunyň üýtgemesi bilen daşlaryň arkalarynda dürli yzlar galýar. Hem-de alymlar daşlar uzyn ýyllaryň içinde kiçelip ýok bolýandygyny subut etdiler. Şeýdip, alymlar dogsan ýyllyk syra uly nokat goýýarlar. Muňa meňzeş wakalar dünýäniň käbir ýerinde käwagt bolýar. Meselem, Ispaniýanyň bir kölünde daşlaryň hereketi mikrob gatlagynyň esasynda bolýar. Ýalpygyň düýbüni inçe biogen gaby örtýär. Ýalpyk guramana başlanda şemalyň kömegi bilen daşlar biogen gabynyň üstünde taýýar. Ýöne ölüm jülgesindäki bu hadysa üç-dört ýylda gaýtalanýandygy üçin beýleki ýerlere garanda bärini aýratynlaşdyrýar. Bu waka adamlar tarapyndan aňsat duýulmaýandygy üçin adatdan daşary ýa-da syrly güýçler tarapyndan bolýandyr diýip hasaplanýar. Emma ylymyň nukdaýnazaryndan geçirilen derňew bir gün ýaly hakykaty açýar. Dostlar, bu wideony halan bolsaňyz laýk basyň, aşakda teswirleriňizi ýazyň we meni goldamak üçin kanalyma agza boluň. Görüşençe.